Vill Stoff. Wou sidd Dir iwwerhaapt?
Bei der. Ah jo, ech hu keng Map hei, de Schäissdreck. Ech weess net wéi dat heescht. An do wäre mer erëm bei enger neier Folg Schletz Play Daisy. Et ass grad ultra spannend. Mir sinn am Haus an am Duerf sinn. Am Duerf hu mer der gesinn, an zwar iwwerhaapt keen an an de guer keen an de keng Sau. De Ben ass nach emol net opgetaucht. Mir sinn hei saving private Ben. Hunn den Ammel net fonnt, e weess selwer net wou drun ass. A wat fir engem Haus sidd Dir?
An dem gréngen.
Gréngen? An der. E bëssen ausserhalb vum Duerf steet. An der Policestatioun. Wou da lo? Ech sinn an dem gréngen, de Jeff ass an der Policestatioun.
Ok. Wou bass du a vu wou kënns du?
Wann's du an dem grénge bass misst mech direkt gesinn, ech kommen iwwert d'Feld gelaff. Ech gesinn dech zwar am Moment net he.
Wahrscheinlech erem sou Pixel im Wand am Waldesrand. E basche wäit ewech an net?
Ech sti lo villäicht 100 Meter virum gréngen Haus.

Ja Jeff du wins a konnt mer net gesin. Wéi dann?
Et steet hei op der anerer Säit.
Ah sou. Ja ok gutt. Dee steet op der anerer Säit. So du misst elo gesinn. Nee ech laf elo bei dat gringt Haus. Mir sinn elo wéi bei dat gringt Haus. Ah ech gesinn do kënnt e gelaf ja.
Ech gesinn nach ëmmer net. Ah do.

Putain!
Hei, ass na uewen op der Strooss, kuck, hei, südlech aus dem Duerf eraus. Hei. Ah, do, jo. Sou, waart, ech, ech ginn, ech muss mech verbanne goen. Schäiss Zombie, dat mech grad ugefreckt hei. Ech hu mer selwer an de Knéi geschoss.
Bah, ech man elo, ech, ech spueren och nemme mat der Munitioun, gell, also ech hunn se déck sat hei, gell.
Dënne kënnt erëm Zombie gelaf, deen s du gelaf hues. Jo, da erschéisst se.

So, elo verléiere mer de Jep. Normalerweis komme mer hei elo dohinner, wou mer ons, wou mer déi éischt Kéier d'Hipscht op der. Hei komme mer direkt op Elektro, op där alter Strooss, mengen ech.
Jo, hei lafe mer Richtung Novisobourg. Nee, ähm, Richtung. Putain!
Panzerturm.
Jeff, du bass Richtung drun.
Mogilewka.
Ech sinn iergendwou elo an de Bësch gelaf, ech logge mech elo mol eng Kéier aus. Kann jo net esou weidergoen. Lutzerbourg ass hei.
Ech sinn hei.
Ech soe mol zum Thea, et soll ophalen, Videoen ze kucken. Et soll eppes bastelen, keng Ahnung, oder, oder, oder d'Spull maachen. Sinn ech, sinn ech den Eenzegen, wou de Witz esou gutt fonnt huet? Jo. Oh mäi Gott, du bass grad einfach esou hannert mer opgetaucht, Ben.
Tarnung. Zack. Dout. Wisou schéiss du ouni Waff an Grapp?

Ech kucken op mengem Fernbrowser rëm op d'Duerf. Vläicht gesinn ech eppes Es will uns interessant. leid Ihnen mitzuteilen zu müssen, dass Berezino zur Zeit wegen Wartungsarbeiten geschlossen ist. Kinder sind auf dem auf dem gesamten Gelände an der Leine zu halten. Yeah, gesäit richteg cool aus. Déi fäert mir Du de hälls dat op d'Nues.
Richt zu d'Duerf. Kuck dat Schëld, kuck wann ech esou wëll maachen, kuck. Wéi gesäit dat aus? Dat maachen ech elo.

Tausch mal. Mir um Mose. Tau ah, ich glaub, wéi huch das Gas wäsch gehait?
Nee, äh, das Gas man nicht einfach. Ah, okay, da kannst du Mose rausgeil. Ma er huch 10 Schoss an eng Keer 14 Schoss. Highlight dat Seercher Magazin. Und ze wëll sech schon nach. Äh, Ech hun e Seercher Magazin. Ah, ass Munition nach dran? Nee. Naja, da.
De Prop Massaro wiesselt dat iergendwéi net, keng Ahnung. Ech weess net wéi, kuckt sou net net no an ech kann och mam Mausrad net nolueden, gell? Wéi vill Chancen ech nach dran? 8 vu 60 mengen ech, oh freck. Bon, hutt dir och erëm grad en Zombie héieren?

16 Magazin. Sou.
Also wéilt mir këmmer lass sein. Da war de schön net 16 am Raum. Wéi een RIS hues du hei?
Den ass pristine, wat ass mäin? One. Chef hëlls de deen net? Wéi een?
RIS Handguard.
Wou läit deen?

Mir lafen an engem klengen Ofstand ëmmer. Hei, ech ginn op déi aner Stroossesäit, okay?
Jo, okay.
Muss ëmmer kucken, dass mer bei en Duerf kommen, dass mer bei eng erhéichte Positioun kommen. Fält nach héi begéine, gell? Ech sinn 100.000 Leit um Server. Mee ka sinn, dass déi all iwwer Elektro hänken. Oh, ey, wéi wat driwwer wär dat dann?
E Groussdeel kann do hänke, gell?
Groussdeel wäert och do hänken.
Sou schlecht ass Bléck ze verluer.
Ech stéch awer net sou liicht schneits. Ech gouf awer awer bei bei den Zwong da bleiwen se mol do stoen.
Ech si bei dem gréngen Haus. Ah ok ma do sinn ech och elo. Ech lafe bis bei de Bësch do fir hinner. Do steet och eng Scheier. Ass do direkt virdrun d'Duerf? Do kéint do nom Duerf kommen. Ech ginn, ech kommen op är Stroossesäit, do ass eng Erhéijung, ech kucken da mam Fernglas erof. Ah nee, waart, geet nach sou no riets. Wat, komm mir probéieren hei riets eropzelafen. Ech mengen do si mer op enger héichter Plaz.
Mir waren op Tom, salut. Mir waren an esou komesche Sechseck op mengem Zil.

Ah, gëtt mol eng gekniikt. Ja, ech hat den Tom fir haut gefrot, mee deen hat keng Zäit haut. Deen sot, et géing mol enke ganz sozial sinn an ënnert d'Leit mol rëm goen.
Okay.
Also, eng Dierfchen. Dat misst Mogilewka sinn. Nee, oh Mann, dat kënnt Nee, dat Richtung. ass esou kleng Deel, wat uewe just hänkt.

Ja, wat ass ma? Champions League. Oh, mega interessant. Wow.
Ech sinn, ech kucken der Champions League net. Dat ass net mäi Grond.
Dir sidd jo Schësch. Ech hu muer Comitésitzung.
Ech muss mer och nach e Gesetz duerchstrecken.
E brongt oder wat?

Okay, si rem do. Charlie Foxtrot Tango Tango alles safe hei. Ja. Heisch saf nach etwas.
Ja, jo. Ech fand et cool wéi Waassersaft mat der Faarf am Grapp. Komm schon, en hydrated sou a lass es fetsch. Ech kommen ower nach. Jo bon.
Huelt den is.
Egal wat. Komm ech ja.
Lo geet et bemol.
Dach ech man der keng Folg vum ass déck gäil wéi dat Namuse kann dru maachen.

Komm schon Jong, e bëssen Ënnerhalung hei. Komm mer sangen en e Marschlidd. Wow, net all gemat nee wann ech giff gell. Du fänks un. Keng Ahnung, fällt mir näischt an. Ja, maja, mir grad esouvill. Dem Jeff seng Mamm, déi bufft Schwänz. Oh me Junge!
Wie wier et, wie wier et wa mer gife ëmdeefen op den Tom seng Mamm Buff Trant? Oh wow, du bass déck musikalesch Chef, ganz éierlech gell. Putain. Maart mar net dass d'Beem nach wech briechen.

Oder Call of Duty. Call of, Call, Call of Duty Goats.
Schwéng dat gar nech mat. Ze zerbrénge jo elo erëm eng Fortsetzung vu Modern Warfare eraus, gell? Jo, ech fannen se sollt brauche gu gu gläich erauszebréngen elo déi nächst Zäit. Se sollen sech einfach emol Zäit huelen an. An anstänneg Zweete Weltkrich Spiller erausbréngen. Ah, dat wär richteg gäil, gell? Jop. Mam mam Sergeant Reznor Frënn, dat wier net gäil.
Oder sech einfach schéisse goen an näischt méi erausbréngt, ne? Ah, dat wär jo net d'Léisung.
Also ech soe esou, ech war nach ëmmer e mega Fan vu Call of Duty, mee Ah, ech war vum vum vun den Zweete Weltkrich-Spiller eben ëmmer e gudde Fan. Nee, bis bei den bis bei de Black Ops 2.

Schäffe kéint sech ee virun eis Herr Karim Osu aloggen.
Deen wier direkt dout.
Säitewiessel.
So, e Village war viru mir. Ech lafe virun dir. Ass. Hei ass de Ben.
Du hues e bloe Rucksack, nee?
Dat sinn ech. Jo gesäis de, dass et ass net Tom, dass bass du Ben. Ech heess guer net, ech truste dech Mogilewka geet gei, si mer do guer net sou sécher.
Ech kann der dat och net soen. Ech mengen Mogilewka läit vill méi no do.
Ah no do jo.
Jo Jongen mir sinn, wéisst der wou mir elo hikomm iergendwou? Elektro. Äh, nee. Wo dann? Wa mer déi Strooss hei ëmmer permanent roflafen, da komme mer bis Elektro. Mee do hu mer nach wäit Stéck virun eis. Ja?
Oh ja. Hei hat mer den éischte begéint. Jo, iergendwou hei. Mir kommen op Staboi normalerweis. Staboi, Staboi.
Oh, dat ass awer net méi esou wäit.
Dat packe mer nach. Pflaume.
Männer wie wir.
Sie sehen super aus, Männer wie wir. Das war ein geiler Film, Peter. Ja, der war ultra geil, der Film. Ich meine, der Ben hat den nicht gesehen. Ben, du kannst du rumschnauben hei, gell, also. Was zählst du?
Wen?
Wat ass dofir? Dofir si Preise. Ech ging so mir spei mir äh, mal ëwen am Bësch eng Pause af an extra weiter ne. Ke Mo jo. Ging ech mod so, dat fir bis mi sécher, well hei ass der relativ dichte Bësch. Ja. A meng Frëndin well endlech eng Äntwert vum mer an fährt mech Spill schreiwen, dass se zu meng stärkt.
Oh.
Okay, gut, da ma mer eis lo eis am Bësch hei wech. Ech da mech ha hannert de Busch. Ma da géing ech soen, et war elo net déi interessantste Folge, mee bon, ech wëll iech jo alles weisen, wat mir hei sou dreiwen. Ok, net grad alles, an dir wësst schonn. Maja. Mee déi hunn ech opgeholl virdrun. An Moment, ech muss nach eng schéi Foto schéissen, net vergiessen. Déi do gesäit schéin aus. Zack, wonnerschéin. Da géing ech soen, bis déi nächste Kéier, wa mer da bis op Elektro kommen, da gëtt och mol erëm e bësse méi Action fir Iech Jongen, hä? Ech soe Merci fir d'Nokucken, bis déi nächst Kéier.
Jo, bis dann. Ciao.